600 Awunner goufen evakuéiert, eng 3.000 Hektar Natur goufe schonn zerstéiert an d'Feier ass och no dräi Deeg nach ëmmer net ënner Kontroll. D'Belsch kämpft géint ee vun de gréisste Bëschbränn an hirer Geschicht. Méi wéi 250 Pompjeeën an Helikopteren sinn am Asaz. Tim Oryse.
Et ass déi gréisste Bëschbrandkatastroph, déi d'Belsch bis ewell kannt huet. Am Naturschutzgebitt Héich Venn sinn an e puer Deeg bal 3.000 Hektar Vegetatioun verbrannt. D'Feier ass nach ëmmer net ënner Kontroll. Méi ewéi 250 Leit, vun de Pompjeeën, der Police, der Protection civile an dem Militär, si mat ronn 50 Gefierer am Asaz.

als relativ komplizéiert duergestallt. Dat mierkt och déi Lëtzebuerger CGDIS-Ekipp vun 11 Leit op der Plaz. Den Terrain ass relativ oneben, et ass déi ganz Zäite wou et biergop biergof geet. Et fënnt ee Lächer, dat heescht wann een net oppasst huet ee sech e Bee gebrach. A wa mer de Wand huelen, deen dréint sech permanent, dat heescht vun engem Moment op deen anere kann et halt sinn, datt mer batzen am Damm stinn an eis Strooss net méi gesi wou mer fueren. De Wand huet sech déi lescht Nuecht ëmmer nees gedréint an d'Pompjeeë gezwongen, hir Strategie permanent unzepassen. Dobäi kënnt eng aner grouss Schwieregkeet, Wéinst der extremer Dréchent brennt d'Feier net nëmmen op der Uewerfläch, mee och déif am Buedem, an de Wuerzelen.

Well d'Feier deelweis déif an der Torfschicht weider gloust, kéinten iwwer déi nächst Woche verdeelt ëmmer nees nei Brandnäschter entstoen. D'Feierfront läit mëttlerweil nëmmen nach ronn 3 Kilometer vun der däitscher Grenz ewech. D'Stad Monschau huet hir Awunner opgefuerdert, on Alerte ze bleiwen. Den Damp huet sech mëttlerweil och bis op Lëtzebuerg ausgebreet. Am Éislek an am Oste vum Land waren däitlech ze richen. Den Appell bleift dofir, Fënsteren an Dieren zouzehalen.
An eng RTL-Ekipp ass fir Iech an der Belsch op der Plaz, méi genee beim Signal de Botrange tëscht Eupen a Malmedy. An dohinner schalte mer elo live bei de Christophe Hochard. Christophe, wéi presentéiert sech d'Situatioun dann den Ament?
Jo, gudden Owend, Sascha hei aus der Belsch um héijewene Fenn. Zanter 10 Auer ass mäi Kameramann, den Arnaud Cerex, an ech lo hei op der Plaz. An ech muss soen, wann een d'Biller op der Tëlee gesäit, dat ass jo emol déi eng Säit, wann een dann awer selwer op der Plaz ass an et gesäit een, wéi d'Natur am gaangen ass ze verbrennen, wéi d'Beem net méi gréng sinn, mee bemol nach just méi schwaarz verkuelt, Jo, dat gëtt engem en aneren Androck vun där Situatioun, déi een hei den Ament erlieft. A bei mer ass elo ee vun de Lëtzebuerger Pompjeeën, den Tom. Jo, Tom, du waars d'ganz Nuecht schonn hei am Asaz. Wéi huet sech d'Situatioun hei presentéiert, wéi s du mat denger Ekipp hei ukomm bass? Ma mir si gëschter géint de Owend ukomm a mir hunn e Secteur zougedeelt kritt, dee mer awer net konnten halen. Du si mer do ofgezu ginn. En krut en neie Secteur, dat war e Feldwee, wou et drëm gaang ass, déi eng Säit vum Bësch ze retten an déi aner Säit dunn do ze läschen, dass d'Flamen net vun enger Säit op déi aner eriwwerschloen. Dat war eng Längt ëm déi dräi, véier Kilometer an déi hu mer déi ganz Nuecht och esou gehalen. Du waars och schonn an der Gironde hëllefe gaangen, elo, also viru puer Wochen. Elo hei, wat sinn déi grouss Ënnerscheeder tëscht deenen zwou Plazen? An der Gironde hat mer eng ganz aner Missioun wéi hei. An der Gironde war Four, Four urbain, Dat heescht, alles wat op engem macadaméierte Wee e bëssi an de Bësch eran war, wier do Fume de Rollen ze läschen. An hei muss een éierlech soen, hei si mer schonn um Feier selwer drun, fir et ze bekämpfen. Merci Tom fir déi doten Explikatiounen. Jo, mir haten och de Kommandant vun de belsche Pompjeeën am Interview a mir wollte vun deem wëssen, wéi geet dann do déi nächste Stonnen, respektiv Deeg weider?

Jo, ënner anerem 11 Pompjeeën also vu Lëtzebuerg hei den Ament am Asaz. Ee vun hinnen ass och den Tun vum cis aus der Fiels. Tun, Dir sidd amgaangen elo hei ze versichen een Deel ze retten, een Deel ass net méi ze retten, hutt Der mer gesot. Wéi geet een da elo vir, fir deen Deel da elo nach ze retten? Genau, dat ass richteg. Mir sinn un der nërdlecher Flank am Moment agedeelt an eis geet et elo drëm, eis Haaptmissioun zesumme mat verschiddene belsche Kolleegen, also Camionen vun hinnen, déi eis zougedeelt gi sinn, fir eeben ze suergen, dass et net eriwwer geet an e weidere Secteur. Dat heescht, mir probéieren, e grouss Deel vum Naturschutzgebitt hei ze halen. An dat versicht och andeems se also Schneisen schneit, ne, mat esou engem décke Bagger. Genau, et ass net nëmmen d'Pompjeeën déi hei engagéiert sinn, mee hei sinn och aner Firmaen mat am Coup dran. Notamment ginn hei mat grousse Maschinnen Schneise gezunn fir wäit virun der Flamefront, do wou mir eis aktuell befannen, fir déi anzedämmen. Dat heescht, dass déi dann a sech dat ganz Gestrëpps do mol kleng maachen. An do ass aktuell déi belsch Police am gaangen, mat grousse Maschinnen dat Ganzt ze benässen, also ze bewässeren, sou dass et a sech net zu engem Flameniwwerschlag kënnt. Wéi stinn dann d'Chancen, fir deen Deel, deen Der elo wëllt retten, och gerett ze kréien? Wéini gesäit Dir dat, dass dat kann, dass dat ka klappen? Jo, dat ass relativ schwéier am Moment ze soen. D'Situatioun huet sech aktuell zougespëtzt, de Wand, deen huet gedréint an d'Wandgeschwindegkeet huet zougeholl. Dat heescht, dat mécht et scho méi schwéier fir eis, den Zougang. An d'Vegetatioun ass och extrem schwéier. Mir mussen och ganz gutt oppassen, well mir kréie Loftënnerstëtzung duerch Helikopteren a Fligeren, déi an eisem Beräich un der Flamefront och läschen. A mir probéieren eist Bescht, fir dann eeben déi Flamefront esou gutt wéi méiglech do anzedämmen.

du feu ici, ça marche très bien, donc cette solidarité européenne, elle fonctionne et il faut aussi pouvoir le souligner.
An dat ass jo gutt ze héieren, wann déi europäesch Hëllef do och da klappt. Tom, déi nächste Stonne gi schwéier, hu mer héieren. Wat erwäerts du där do elo nach vun där nächster Zäit elo, wou der nach am Asaz sidd? Ma um 8 Auer gëtt de Kommandant, deen eis ënnersteet, wou mir deem ënnerstinn, dee gëtt gewiesselt an d'Missiounen. Elo an de Briefinge gi gekuckt, wat usteet an da wäerte mir entweder behale mer déi Front, déi mer elo hunn, oder mir ginn op eng aner Plaz verluecht. Dat muss een elo kucken, wat no 8 Auer erauskënnt. A bis wéi vill sidd Dir nach hei am Asaz als Lëtzebuerger Pompjeeë? Wéi laang gitt Der nach hei gebraucht, mengs de? Dee Peloton vun eis, deen aktuell hei ass, déi Leit, déi hei sinn, si elo mol geplangt bis mamoien 10 Auer. An da kuckt Dir weider? Dono gëtt da weider gekuckt, wat d'belsch Regierung nach oder iergendee bräicht. Merci Tom. An dann déi belsch Regierung ugeschwat. Eisen Informatiounen no, also RTL-Informatiounen no, hätt déi belsch Regierung bei eis ugefrot, fir och d'Hëllef vun Läschhelikopteren ze kréien. Voilà, domadden hei aus der Belsch, wou et den Ament zolidd brennt a wou et och schonn wéi deet an den Aen. Zréck bei dech, Sascha, an de Studio. Merci fir dës Explikatiounen, Christophe, a versich dech an e ganze Koup weider Informatiounen iwwert d'Bëschbränn. Biller a Videoen ginn et bei eis um Internetsite.